Endlech Summer!
Dat hei ass. De Maybe Sex Book Club.
Dëse Summer presentéiere mir Iech all zwou Wochen. E quiert Buch fir Är Vakanzelektür.
Endlech Summer! Hei bei Méi wéi Sex geet et dëse Summer ëm méi wéi Sex. An dëser Mini-Episod stellt den Eli iech een Kuertbuch vir, an zwar On Earth We're Briefly Gorgeous vum Ocean Vuong. Dëst Buch begleet mech säit e puer Joer. Ech kommen ëmmer erëm drop zréck, denke weider driwwer no a bliederen am Buch. Et ass eent vun de Bicher, déi ech am schéinste geschriwwe fannen an et beréiert mech erëm an erëm. D'Buch gëtt aus der Ech-Perspektiv an Form vun engem Bréif un dem Autor seng Mamm. erzielt. Den Erzieler ass vietnamesesch-amerikanesch an erzielt deelweis seng eege Geschicht an deelweis d'Familljegeschicht als Aart vu fiktiver Autobiographie. Hei kritt een een Abléck, wéi et ass als Auslänner am Connecticut an New England opzewuessen. Et geet ëm Krichstrauma, Familljendrama, Identitéit, Schicksal a Kultur. Den Erzieler wiisst mat der Mamm an der Bom op. Et gëtt ugedeit, datt de Papp am Vietnamkrich ëmkomm ass. Den Ocean Vuong probéiert aus deene schwieregen Theeme Sënn ze maachen, se esou ze erzielen, datt se ronn an poetesch sinn an se ëmmer rëm op een emotional gräifbaren Niveau ze entlueden. Hien befaasst sech mat Erënnerung, Migratioun an Maskulinitéit an erzielt duerch dës intersektionell Lëns vu senger Famill an dären Traumata, vun Aarmut, vu senger éischter Léift, der Onsécherheet an der Schummt déi domat kënnt an doriwwer eng Sprooch ze sichen, déi staark genuch ass all dës Erfarungen a Gefiller gerecht ze ginn a se ze halen. D'Buch ass vulnerabel a verletzlech an zugläich hëlleft et sech rëmzefannen, ze erkennen a siichtbar ze sinn. Dëst Buch ass aus e puer Grënn queer. Engersäits erlieft den Erzieler eng schwul Romanz, wou en mat engem jonken Amerikaner, dem Trevor, op enger Tubakfarm schafft. Hir Bezéiung gëtt am Detail erzielt, ass zimmlech explizit an intim a liest sech e bësse wéi ee Coming of Age oder eng Coming-out-Geschicht. Och dëst geschitt deels sozialkritesch, den Trevor ass drogesüchteg, mee och dëst gëtt op eng poetesch an emotional Aart a Weis erzielt. Heizou e kuerzt Zitat aus dem Buch, What were you before you met me? I think I was drowning. And what are you now? Water. D'Geschicht befaasst sech och explizit an implizit mam Thema Maskulinitéit an Aneschtsinn. Den Erzieler gëtt an der Schoul gemobbt, well en net maskulin a gewaltbereet ass. Säi Papp war Zaldot am Krich an huet doheem d'ganz Famill geschlo. Den Trevor, deen net domat eens gëtt, schwuel ze sinn, betäubt sech mat Opiaten. Mam Erzieler gëtt ëmmer erëm de Geck gema wann e sech duuss a vulnerabel weist. D'Sexualitéit an d'Queerness gëtt an engem intersektionelle Kontext erzielt. Si si verbonne mat Theeme vu Rassismus, Flucht, Asyl a Klassizismus. Et geet ëm Queerness, mee et geet och ëm aner Forme vun der Marginaliséierung An dëst ass duerch eng perséinlech a realistesch Lëns erzielt. Den Erzieler gräift dës Themen ëmmer erëm op, probéiert Sënn aus deem ze maachen, wat en erlieft huet, an et anzeuerdnen. Dëst hëlleft dem Lieser sech aktiv domadder ze befaassen, ouni datt et ze vill aktivéierend oder belaaschtend ass. Wéi der vläicht schonn raushéieren hutt, gefält mer d'Buch gutt. Et ass kee Buch, wat een an zwou Stonne liest an den Dag drop vergësst. Et ass ee Buch voller Poesie, voller Déift, voller Liichtegkeet an Hoffnung. Et ass ee Buch, zu deem een ëmmer erëm komme kann a wat ee laang begleet. Well et net linear geschriwwen ass, kann een et och wéi een Gedichtband liesen. Ech hu mer ëmmer erëm beim Liesen Wow geduecht a war ergraff mat wéi vill Prezisioun a Feingefill d'Familljegeschicht weider gesponn gëtt. Als Lieser ass een intim mat dobäi. Wann der also Loscht hutt ee Buch op der Plage ze verschléngen, da sicht iech ee Krimi vum Kiosk. D'Buch ass poetesch a verléiert sech munchmol an Metapheren. Et ass net linear erzielt, obwuel d'Spannung mécht, datt ee Loscht huet, weider ze liesen. D'Buch thematiséiert Trauma, Gewalt, Sucht a Sexualitéit op eng explizit Aart a Weis. Obwuel dëst duerch de Storytelling integréiert gëtt, solle Lieser, déi dës Theeme schwiereg fannen, d'Buch net eleng liesen. Ween awer Loscht op Déift huet, op eng Sprooch, déi mat

On Earth We're Briefly Gorgeous vum Ocean Vuong ass 2019 beim Penguin Verlag erauskomm, ass op Däitsch iwwersat ginn an et gëtt et och als Audiobuch. Ech wënsche vill Spaass beim Liesen, Entdecken, beim Matfillen an hoffen, dir kënnt iech vun de Biller droe loossen.
Dat hei war. De Méi wéi Sex Book Club.
Dëse Summer presentéiere mir all zwou Wochen ee queert Buch fir Är Vakanzelektür. All Informatiounen zu dem Buch fannt Dir och op eisem Instagram an op sexpodcast.lu.
Wann Iech Méi wéi Sex gefält, zielt Äre Frënd, innen a Bekannte vun eis.

Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast.